Tahi mano e iwa rau e waru tekau ma rima. He tau nui te tau. He tau waka te tau. He tau Poronīhia te tau. Kua riro te whānuitanga o ngā kōrero ki a Arikinui. Tahi Mihenare. Nāna anō e whakahua ngā kupu, e Hawaii, e Ngāti Hokulea, ko koutou te iwi ono o Te Tai Tokerau. E ora!
He kupu ke la o ia mau ka ao makahiki he kanaha kupu mai ke aloha, ke la hookipa, like me taa heke nuku mai na iwi. Ko te waka, koia tērā, ko te taonga i tā mai ai ō tātou tūpuna ki konei, e ora nei tātou i te rā nei. He mihi tērā ki a Hokulea nā rātou te tūāpapa i whakatakoto. Ki muri te aroaro o Te Moananui-a-Kiwawhānui. Aea Hokulea, ū!

Ko Hokule te tuatahi, ko Hokule i tīmatanga ngā waka hourua i te Moana-nui-a-Kiwa. I tārai tēnei waka i Hawaii te tau whitu Tekau mā ono. Ka whakareri atu a rātou ki te hikoi ki Tahiti, kāore rātou he tohunga whetū. Ka rapu haere rātou, ka tūtaki rātou i tētahi tangata, i tētahi motu ko Satoa, tana ingoa ko Mao Pialuk. Kāore i te tohunga a Mao, kāore i wēnei mea e pā, kāore i tēnei kaupapa o waka tere i tīmata.
Ko Nainoa, te hononga a Aotearoa ki Hawaii, ko Hekenukumai, te hononga a Hawaii ki Aotearoa, ko Maupialu, koia te kāpia i purutia te toto. Waenga i a tātou. Nāna anō i whakaora, i āwhina i a tātou ki te whakaora i ēnei mahi. I kōrero. Like that.
Okay. Yeah. Oh, this way. This here. Okay. Ka whakaaro a Mao, Oh, ka haere au ki te awhi atu. Enei tangata hi ana ki te tere to ratou nei waka ki Tahiti. So ka haere mau. Te tere a Hokulea ki Tahiti i 1976. Ka whakahoki mai a Hokulea ki Hawaii. I te kau tau i noho a Nainoa i te taha o Mao. Ka whangai atu nga matauranga, nga mahi i runga i te mona, i te tere waka, i te tiro whitu ki runga i a Nainoa. Na ka reira I Tati tō rātou nei hīkoi haere i te Moana-nui-a-Kiwa. Te ingoa o tērā hīkoi haere o Hokulea ko te Voyage or Rediscovery. Tatū pai a Hokulea ki Rarotonga, ka kōrero atu a Mao ki a Nainoa, Āe, ki a koe i mauri i tēnei waka ki Aotearoa. E āhua mataku ana enoki tērā tāngai. Mataku. Ok, what about if the Southern Cross is upright and it's all you could see, can you still hold a course due north? Yep. E nui tera ki runga i a naino. Kaore ia e moio, oh, e aho te one, te moana, nga hau, nga mea katoa i Aotearoa, i waenganiu i a Rarotonga me Aotearoa, ne? For me, when I go to sea, and I've done it so many times, it's just that kind of compelling challenge. and the adventure of it all. Ka tae mai ki roto o Maungapōhatu, pātōtō ki runga i te kūaha o Hone Rangihau. Ki te i tēnei tamaiti purupuru o Hawaii, ka wehi ia, me te īnoa i a Naino, haere mai ahau ki te rangahau i ngā kōrero mō ngā whetū, mō ngā mahi waka. Mea rawa ake, ka eke rāua ki runga i te waka o Hone Rangihau, ka taraiwa tō tīka ki Te Aurere. I reira tō mātou ariki a Hekenuku mai Pūhipi te rangi.
Ka nō naino te tao hekta, ka mauri atu a naino ki Te Reinga ki te nō, ki te tiro o ngā whetū i te kainga. Ka kōrero naino ki a Hekta. Oh, ina mauri mai ana matou i tetahi waka, tana ingoa ko Hokulea, i tere ana matou i tene wa i te monene i a Kiwa. Rapu ana au ki tetahi kaumoana ki te tere mai te waka a Hokulea ki Aotearoa. Ka ringi mai a Hector ki toku pāpā nei, Mauri mai au i tetahi no Hawaii. Rapu ana ia i tetahi kaumoana ki te haere mai i tenei waka, Te ingoa ko Hokulea. 22 okine tau, tuku haerenga ki runga i a Hokulea, ko Uncle Himi Henare, me Aunty Rose, me Hector, me Hilda, me Tupi Puriri. Ko ratou ma i mauri atu au ki Rarotonga. Moe ana au a Ngarae Heremene, he haere ono tara atu i runga i te Te moana nui ki te tutuki haere i a rātou, haere uri ngoi tō rātou waka. Ka tūtaki au a Nae Noa Noa, ka tūtaki au ki ngā kaumoana. Tekau mā whā ngā kaumoana i runga i a Hokulea. Ka tere mātou i te ahiahi, ā, ki Rarotonga. Oh but we matuku ahau.
Ka hoki mai rā ki te tau tahi mano e iwa rau e 85. E tērā tau he tau nui te tau, he tau waka te tau, he tau Poronīhia te tau.
Ka ārahia ngā toki ka hokule ki te Ki mua i te tī marae. Ka haere mātou i runga e nā toki ka mauria mātou ki rut ki te one a te tī.
Ko reira katoa ko ngā mana nui o Te Tai Tokerau me te iwi Māori e whaka nui ana i tērā ekenga a Hawaii, a Hokulea.
And what Hokulea has done is in a lot of ways has just linked people back together.
Mātama ka haere ki Tere ki te haere Ā, ki te mutunga o te haere o te Voyager Rediscovery, kī ana nāi noa ngā tangata i huri haere a Hokulea i ngā motu katoa, i hia nei ētahi kaumoana i i motu i ngā motu i pā a Hokulea. So, Aotearoa, ka au ki Rarotonga, toku hoa tua, Ki Samoa ko Sione, ki Tonga Tokohoa Sione, ko te motu a Tahiti ko Poanio. Tērā te mea, te whakaaro a Nainoa, ka haere hoku rei ki ngā motu katoa, ka mauri mai ngā kaumoana i haere ki ki runga a Hokulea, ko kotahi rātou, me ngā kaumoana o Hawaii. Ka mauri a Matu ki Rangiroa ki te tere a Hokulea ki tana tere mutunga. Tatu pai i i Kuoloa, ti timatanga o hoku lea tana hikoi i Kuoloa ka hoki mai matou ki Kuoloa ki te mutunga. So i reira ka haere mai nga kaumātua nga kuia katoa ki te haere mai ki te pohiri atu a hoku lea tana hoki mai ki Hawaii.

ki Rapanui, a Rapanui e hoki mai ki Rākau Mangamanga. Tērā whakatau ki titiro hohonu ki te whānuitanga o ā tātou hononga ā-Māori ki te moana nui o Kiwa. Ko reira rā e whakamahara ki a mātou, ki ō mātou tini. Whanaungatanga ki ngā moutere huri nō te motu.
Ka nui ngā hiranga o te whakanui i a Hokulei tēnei tau. i tana rima tekau tanga, otirā i te whā tekau tanga o tana haerenga mai ki konei ki Aotearoa. Ā, tuatahi ake ko te, te hiranga nui, ā, hiranga matua pea ki a au, i tā rātou taenga mai ki konei e whā tekau tau ki muri, ā, i tō rātou pōhiri ka, ā, oati, ā, tō tātou rangatira, tō tātou tipuna, a Tā Hēmi Henare. Ka tere anō te Māori i Te Moana-nui-a-Kiwa. He mihi tērā ki a Hokulea nā rātou te tūāpapa i whakatakoto ki Moutearoaro o Te Moana-nui-a-Kiwa whānui. ā, kāore he mihi i tū atu i tērā, arā, ko te, te hiahia kia whakatinana i ā rātou mahi me te kawe tonu i ā rātou mahi. Kaua noa iho mā te kōrero, ā, engari mā te, te rongo i roto i te tinana.
E ia nō i pae mai nei i ki ia wai kapua o ko ona tai toke rau, ka marae tapu no hoi o te ti. No na pae e walu aku nei makou, oi hoi na kai e walu, kahi e ku ai ko hoku o Hokulea i ko Hookui. Ka hoku a Hookui.

Ki awa a nui.
Ki awa a ki aroa. Pai no me ki aloha o keia aina, ki aloha o na kupuna o kakou, ka, ka mea ka, a, i kaana like ia.
Now, it's in the essence of our culture that keeps us who we are. These are voyagers, the greatest voyagers on the face of the earth of all time, the Polynesians. And their success is all of our success.
E ola! Ma ia mau kanahao makahiki, ua ulu a Ikaika, ka olelo Hawai'i. Ua ulu a Ikaika e like me ko Aotearoa te reo Maori. Ua hahai makou i ia ala o ke kohanga reo

Kupu me ke aloha. Ke la hookipa. I ke me tahe ke nuku mai na iwi. Ea mai ana ma Nihoa, ma ka moe mai o Lehua. Aia i laila ka wai ia Akane. He wai e ola, he ola no ea. A me ka wai, ke kai o Kanaloa ai.

Ruru ana te moana o Pēwhairangi ko kau te āwha ko Ngāti Rāhiri. E kau ki te tai e kau rā tāne. Wāhi atu rā te ngaru hukahuka o Marere i Aoahu piki atu te au rereku rā taotao rangi ka tapatapa ruru ana te kakau o taku hoe. Te mahara ake ki tō mātou rangatira o taua wā ki a Tūpīnia Pūriri. Nō nā anō ngā mihi e wāwāhi. Nō nā anō te mauri o Ngāpuhi i whakatakoto ki mua ki a Hawaii. Whai muri i a ia,

E Hawaii, kahore no tetahi waka haurua kua tae mai ki roto i au, mo te wa aro. Ka hoki ana maharatanga ki a Kupe, ki a Matawhaorua, ki a Nukutawhiti, ki a Ngatoki Matawhaorua me te tini o nga waka i taetae mai ki Hokianga, Ki Pēwhairangi puono. Tū mai te toki, haumi e! Hui e! Taiki e!
Nāna anō e whakahua ngā kupu. E Hawaii, e Ngāti Hokulea, ko koutou te iwi ono

Ruawahia. Ko Ruawahia te kupu Māori o te whetū rangatira, o te whetū harihari a Hokulea. Mai anō i ēnā rā tatu iho mai ki te pito o tēnei rā, i whakapūmautia mātou ki ērā kōrero a Tā Himi Henare, ka oti anō i a Tā Himi Henare me Tūpīnia Pūriri. Ko tō koutou mahi ināianei ko te whakatū i tētahi poupou. Kia rārangi ki te taha o ngā poupou ki runga o tau rangatira, ki runga o te pito whenua, kia whakamana tō koutou taenga mai. Anei te whenua, anei te hononga a mātou ki a Ngāti Ruawahia, ki o tāua whanaunga o Hawaii. He leo aloha ki a ia o kou e ka ohana o Nati Ruawahiao, ka ohana o Waitangi, ma kia la Kamahao, ka wehena o ki Kaiao, ma ki ia poupou e hanao ia ana, o ka inoa o kia poupou, o Maui, pa i ka lani.

I makana ia mai e Papa Heke nuku mai Busby. No laila o Maui, oia ko Kakoakua nana no e huki maila i na mokupuni a Pau, nana no e hopu i ka la, nana no i kokua e hui ai ko kako poe kanaka o Hawaii me Aotearoa, o Maui pa i ka lani. Pili ina hoku, pili a Keakua, pili ko kako mau kupuna e malama mau ia makou. No laila oia no kekahi ona manao o Maui pa i ka lani. E ka me Hoalani e ka me Hoalani e aloha kaua. Tērā pou, te pou whakamahara ki ngā mahi nui a ngā mātua, ngā tupuna. me te whakaaweawe tonu i a Ngai Tātou, kei konei te whenua ake o Ngāti Ruawahia, anei te pou o Hawaii, kei Te Aurere te marae o Ngāti Ruawahia, ko tātou anō tātou, he whanaunga nō Te Moananui i Okiwa. He maringanui nō mātou o Ngāti Rāhiri o Ngāti Kawa.

o Kaha Hokihoki mai a Te Kura o Kamehameha raro i nga whakahautanga, nga whakahaeretanga a Randy Fong ki te mau i ena taura tātaia waenganui i a matou ki a ratou.

Kātahi tonu mātou ko Te Kura Waka, te waka o Ngāhi Raka Mai Tawhiti, nā Tāhekinuku mai tonu i tārai. I hoki mai i Hāmoa, whakatere atu ki Hawaiki, ka hoki mai. Ana, tokowhiti mātou, ā, ka puta te ihu hei tohunga whakatere waka. Mai i te moana nui a Kiwa.
Ko te waka, koia tērā, ko te taonga i tā mai ai ō tātou tūpuna ki konei e ora nei tātou i te rā nei.
The world needs Polynesia more than Polynesia understands. Navigators connect islands across the sea.

that's why we sell.
Ko te haepapa ki a au, ko te whakaheke tonu i enei mātauranga ki o tātou uri, ko te whakatipu haere i a rātou i roto i tenei ao whakatere waka, kia ora tonu enei āhuatanga a haere ake nei. Ko te whakatū hoki i tetahi kura, E aro ana ki ngā tamariki o ngā Kura Kaupapa Māori, ā, koirā tōku hiahia, ā, tōku moemoeā. Pēnei me te kōrero i te reo, ā, tērā haepapa kei runga ki, ki a tātou te hunga kōrero Māori, ana e rite tonu ki te ao whakatere waka, ā, ko te mahi te mahi.

He mea ke la i kupu mai a i kai ka e ai mai ia mau ka au makahiki o ko Hokulea pae ana ma aneʻi. Aue wahiti e wahiti e ona toki matapaurua e. Aue wahiti e. He ora mau roa te mahi whakatere waka ki oku whakaaro. Kare te ao whenua me te ao moana e moe tahi. Nā, āe he ora mauroa engari me rite tonu te puta atu ki te moana e rongo ai i tērā mauroatanga. Ue, ua hiti e, ua hiti e o Hikianalia e! Aue, ua hiti e! Kia Māori te puta atu ki te whakatere waka, kia. Rongo ā tātou tamariki, otirā te iwi Māori i te hirahiratanga āo tēnei mahi. Ā, e nui tā tātou waiata. Otirā, i ia pōhiri he kōrero whetū, he kōrero waka, he kōrero aha, engari, kia kaua e tuku hei kupu kau noa, ā, engari kia whakatinanahia e tātou ērā kōrero koirā te moemoeā.